Hu hian ni ka nia, Li Zena na thiannu ka ni, tiin Yeshua-ni nen chuan an han inchibai ta a. Kan mimal nun chungchang theuh chu kan sawi ho leh dawn em ni? tiin Zenan chuan, Yeshua'n kal ang, tiin a tho nghal hmiah a. Yeshua ni chuan, Enga ti nge? Engmah pawh kan la ei hlei nem? tiin Zenan chu a zui chhuak ve nghal a. Yeshua nih a rawn lang a, hna a kal turin taxi a lo chang ngat ngat a. Zenan a rawn thleng ve leh ta. Yeshua'n, Lo lut rawh tiin a rawn au a. Mahse Yeshua nih chuan a hre lo emaw tih mai tur a ni. Zenan chuan a han au leh thin a. Yeshua nih chu hawi duh miah lo a. Car dang rawn tlan ve te chuan horn an rawn pe tawh a. Zenan chuan hmanhmawh lut turin a han au leh vak a. Yeshua nih chuan a en duh chuang lo. Car dang driver chuan, Lut vat ta che, kan tan vek hi, a rawn tih chuan, hmanhmawh deuhin Yeshua ni chu Zenana car-ah chuan a lut ta a. Yeshua ni chuan, Engati nge nizanah khan i haw daih a? Ka ei puar hman reng reng hlei nem, rilṭamin ka awm pha alawm, a ti bul bul a. Khanu kha tu nge a a a han ti zui nghal. Zenan chu zam ta tlat, ṭul hlei loah a sana te chu a han tuai kual vel a. Yeshuan i vek chuan, Engati nge a, a chanchin ka sawi chiah chu i zam tak em em a, a la ti zui a. Zenan chuan, Ka zam lo, engvangin nge ka zam ngawt ang a ti ve chang chang a. Yeshuan i chhuk a hun ta a, a chhuah dawnah chuan, Khanu kha i bialnu hlui a ni maw? I zam danah khan a hnawl che ni chiang mai tiin a chhuak zui nghal a. Zenan chuan, Min hnawl bawk lo e tiin a rawn chhang ve bawk a. Li Zenan a hnawl a ni, tiin Yeshua ni chu a han au lui kher a. Zenan chuan kar a dah that lai chuan Yeshua ni chaw chhun theih nghilh a hmu hlawl a, Hai haw ta ti ve hle a ni, a nui zak a. I chaw chhun i theih nghilh a nia, tiin a va text a. Director Lee tih a rawn ko ri a hre ta thut a, a va hawi chu Miss Hu-i a lo ni reng a. Miss Hu-i chuan. Mister Zhao hnenah Zeia Xuan project khawih tir tum thu sawiin, A tawp a tawp ah chuan kan thawk dun leh dawn a nih hi, a ti bawk a. Zenan chuan, Tunlai velin project dang buaipui anga vangin a project chu a khawih theih rin loh thu a hrilh a. Midang buaipuitu tur an lo zawn sak mai ang che, tiin a chhang a, a kalsan nghal daih a. Miss Hui chuan rawn au lehin, Eng nge i awmzia hi? Kan inthen hnu chang khan i danglam lutuk tawh niin mi sawi ka lo hria a. Tun hma aiin i nun dan a ho zawk an ti nia, tiin Yesua ni chawchhun tura khai chu a zu hmu a. I ei duhzawng pawh a inthlak ta ni maw? a ti zui bawk a. Zenan chu a ngawi reng a, miss hui vek chuan, A chhan i sawi duh loh pawhin sawi duh tur mi dang ka lo zawng ange a la ti hram a. Yeshuan i message a rawn thleng a, I ta tur a nih kha ka thawhpuite nen vawiin chu kan ei ho dawn alawm a lo ti a. Eight eight eight lam a rawn lang zawm nghal a. Aw khaw group nen contract an sign fel ta thlap a ni tih chu Mister Hru chuan sawiin, A lawm nan pizza leh wine an lo keng far a. Yeshua nizara a liau liau contract kan sign thei a ni. Tun atang chuan internship hun chhung la kim lo mah se, kan company full member ah kan hlang kai nghal e tiin Yeshua'n kan chhuang lutuk che tiin an au raih raih a. Chief Lee rawn lut a, Contract sign chauh ni lawm ni? Lawmna buatsaih hun a ni em ni? Khatianga ei tur ei dur dur lo khan rilru sengin hna thawk ta che u. Khatiang ei tur rim chhia kha office ah la lut tawh suh u a rawn ti muk muk a. Mister Hru lah chuan a hlau em em mai bawk si. Chief Lee sawi kha dik a ni. Kan hlimna hian lungngaihna a thlen palh ange. Dah ang u dah ang u, hna thawk ang a ti nghal hmawk hmawk a. An hlim teh reng nen an boruak a rawn ti che vek. Mister Hru office ah Chief Lee a rawn lut a. A thawmana ina thin ur hle ni tih hai rual a ni lo. Yeshuan hi full member a hlan kai ka pawm lo. Internship hun chhung thla khat em pawh la ral leh nem a rawn ti pawr tha ngang mai a. Mister Shu chuan, A kim tawh tih hi hlang kai ka ni hlei nem. Kan company tana thil tha tak a ti a. A hlawh chhuak a ni mai alawm a lo ti let ve bawk a. Chief Lee chu thinrim ta tulh tulh mai. Thil tha pakhat lek a ti a, chumi vang chuan company dan leh dun i ti danglam ta a, kha hun rei lo te ah khan buaina min thlen nasat zia khai theihnghilh ta mi? Kei hi chief designer ka ni. Min ring tawk lo in, a ni intern lek khu, bean shell project khawih tur i ni thlang a maw? a ti a ang ta buan buan mai a. Mister Hru chuan, Chief designer i ni lo ka ti em ni? Full member a nih tak avang khuan a hnuaia i awm ta pawh ni chuang em ni? Dik tak chuan Bin Shell Project atana i plan te kha Oko Group lamin an pawm reng reng hleinem a ti let ve ta sak sak a. Chief Lee chuan, Company tana ka tih te kha pawm a ni lo i ti maw? A tha tawk lo i ti maw? tiin lehkhabu te chu a paih ta hmiah hmiah mai a. An thawm a tha ngei mai. In hnuai lam atangin an staff ten an lo ngaithla thap a. Yeshuani chu a mang ang tawh. Eng thil nge thleng a? a ti sap a. Linai chuan, An dan alawm, ni hnih khat hnua chuan a reh leh mai ang, a lo ti a. Syagu pawhin, Company hi an thian duhna an din a nia, company that nan duh ve ve vang a nih khi, hrethiam rawh, a lo ti ve bawk a. eng eng emaw ni a ri thuai thuai reng a an thlir reng lai chuan hmeichhe pakhat a rawn lut a miss hu i a lo ni teh nawlh a he hrani chuan va en in a lo lawm nghal vat a hrenga chuan kawpul te chu khitiang chang khi a awm thin alawm a lo ti zauh a miss hu chuan khitah khian kawpul tu te maw awm a lo ti leh a hrenga chuan mister hru leh a ti hman chiah a lo hawi phei chu a tawng tawp zat a. Engti tur a lo kal nge ni tih an lo zawt nghal vat bawk. Miss Hui chuan project buaipui tur rawn sawipui tur a rawn kal a nih thu sawiin Mister Hru a awmna a rawn zawt nghal a. Mister Hru chu rawn ang chhuak bawrh bawrh nghal a, I duh leh paih vek rawh, tun atang chuan company hi tawp tawh rawh se, paih vek rawh a rawn ti hluk hluk a. A rawn hawi thla chu Miss Hu i lo kal a ni maw tiin a rawn tlan thla nghal a. Miss Hui chu rawn chhawn vatin in chung lamah a hna rawn ken chu sawi dun turin a inzui chho ta a. Linai chuan, Zeia Xuanin ei tawh ngai em? Miss Hui kha Zeia Xuan siamchhuaktu nih kha tiin a han hrilh hlawm a. An rawn chhuk lehlamah chuan Miss Hui chuan, Mister Hru, Jayaswan project chu ngaih tha takin i kutah ka dah hmiah nia a rawn ti bawrh bawrh a. Yashwan-i a hmuh vel leh chuan, Yashwan, hlim takin kan thawk dun dawn nia tiin a chhuak ta nghal a. Linai chu lo phur em em a, Yashwan, i vannei hle mai. I lo thaw atangin project lian tak tak pahnih kan khawih dawn der ania.

Department lamin an hlawh nasat em avangin Zhang Bowena dinhmun erawh a rilru tih hah viau thu a sawi zui bawk a. Mister Zhao chuan, Kha pa vang khan i rilru tih hah duh tawh suh. Tunah chuan ban a ni tawh e, a ti ta mai a. Zhenan chu a rilru nuam ta miah lo. Ban a nia maw? I ti takzet em? Vawi tam kan company tan thil tha a ti ve tawh tho a. Tun thil avanga hetiang a han tih kher chu a tha ber dawn em ni Mister Zhao tiin a rilru chu hrehawm tul tul mai a. Mister Zhao chuan mi design copy ru ka chin avangin an department sawn nasa takin a tuar alawm. Tuna chinah chuan keiman design department saw ka ho tawh ang. Ni e, a thiam alawm. Mahse a pawikhawihna hi a thiam loh na ni thung, a ti nghat nghat mai a. Zenan chu a office ah let leh hnuin Zhang Bowena message a dawng a, a han en chuan, Li Zenan, ka lakah hian i lo nun rawng hle mai. Tuna ka dinhmun hi i dinhmun a la ni dawn, a lo ti a. Zenan chuan hun kal tawh thil ngaihtuah letin Mister Zaua secretary hna a thawh lai a, Zhang Baowen leh Mister Zhao te inngeihlohna in tan daih tawh hun chu a ngaihtuah let neuh neuh a. Mister Zhao chuan, Ka hnen atang hian engkim hi zir rawh. Kum hnih hnuah aw khaw atang hian ka la hruai chhuak ang che. Ka dinhmun hi i dinhmun a la ni ang a tih chu a hriat chhuah phah nghe nghe a. Tianu an rawn be thut in Zenan chu a harh chhuak zawk a, eight eight eight lamin an project an khawih pumhlum tawh em tih a zawt tak nghal daih a, Tianu chuan zan lama an rawn thawn tur thu a hrilh a. Yeshuani rawn lang ve leh thung in Miss Hui nen an project plan en dun turin inhmuh an tum a, Miss Hui a rawn thleng a, an inhmuhna tur lam an pan ta nghal a. Miss Hui lah chuan, Miss Hu tiin min ko suh, Sister Yani tiin min ko zawk rawh, a ti lah lah a. Miss Hui chuan Yeshuani chu Archery Hall-ah hruai lut a. Yeshuani chuan, Archery Hall-a chu tiang hna thil en dun a ti chu maka ti hial zawk a. Miss Hui chuan Yeshuani plan chu a en duh ta reng reng lo. Thal a kah san ta daih a. A la kap thiam em em zui. Yeshuani chuan a hlau ru deuh khawp mai a. Thalakah zawh chuan Zenan nen an inhriat dan te a zawt ta daih a. Zenan chu enge a hmuh dan zawt zui nghal bawkin Yeshua ni chuan, Kan inhmelhriat sa phawt a, chumi hnuah chuan kan party e a ni tih ka hrechhuak leh hnuhnawh chauh a. A fel khawp mai. Mahse, a chang chuan a thin che ve viau thin, tiin a han hrilh a. A sawi zo chu Miss Hui chuan ngawi rengin a chhuahsan leh nghal hmak a. Yeshua ni chuan, A duh loh zawng ka sawi em ni le? tiin a um chhuak leh a. A plan chu en sak turin a va ngen a. Misui chuan, Birthday party ah kal ka ngai a, i duh chuan chutah chuan kan en dun dawn nia, rawn lut rawh, a ti leh daih a. Yeshua ni chuan a zui leh ta a. Mi birthday lawmna ah chuan Yeshua ni chu a thu ve ta ran a. Birthday lawm tura rawn kalte chu an zai a, an lam bawk a. Nils Hui pawh a phusa pawlah a ṭang zui. Zenan a rawn lang a, a wall khaw lam chuan an in a han thlir chho vang vang a. Yeshuan-i in chu a la thim ṭuap si, a la haw miah lo. Eng nge maw tih le? Haw hun tawh nia, a tlai tawh viau sin le, a ti sap sap a. Yeshua ni chu thut reng avang chuan zu in turin Miss Hui chuan ava sawm a, mahse Yeshua ni chuan, Hna thil vang a rawn kal ka nia, hna ka thawh dawnah chuan ka inngai lo tiin a lo hnar ve hmak a. Helai thleng thlengin ka zui che a, ka plan hi chu min en sak angai a nia a ti ve nghal bawk a. Miss Hui chuan a thiante zai lai chu ava ti tawp a. Ka thiannu Yeshuani hian ka project tur buaipuiin plan a lo siam a, a plan chu sawifiah turin sawm lawk teh ang a ti ta hmak mai a. Yeshuani chu a zakin chutiang tur chuan a lo beisei miah lo a. Miss Hui thiante chuan an ngaihchan thup tawh avang chuan a tho a, an hma chuan zak takin a va ding ta a. Engmah a sawi ngam ta lo. Zena nan a fuihna thu tawi te. Mi hma a i din pawh in zamna i nei ang. I hmachhawn loh chuan hmai sawn lo ang a tih chu hre chhuak in a plan duan chu fel fai takin a han sawi chhuak a. Miss Hui fakna tawngkam a telh zeuh bawk nen Miss Hui pawh in tha a tih hmel viau a. Zenan a rawn lang a, Yeshua nia haw har tak em avang chuan, A ngaihtuah ru em em si. Pawnah chuan a nghak ru deuh ran a, nghak anga a han lan chu dul chiah si lovin, nula pakhat rawn phei thar thar a hmuh ve leh. Zenan chuan bawlhhlawh paih tur a rawn khai chhuak a, in tawng fuh anga in lan tir a tum a, han biak mai a han tum chu, Yeshua nia a lo ni aw zawng lo. Ka hai che, ka tihpalh lutuk tiin bawlhhlawh chu a va paih nghal a. Chu hnu kal liam hun chu a han nghak te te a. A kal liam hnu chuan Yeshuan i rawn haw huna chhuan lam tur atan a bawlhhlawh paih chu chhar leh tumin a va kun duh duh a. Chutih lai chuan Yeshuan i chu a lo thleng leh ta zawk si. Director Lee eng ngei tih a a rawn ti ta thut. Zenan chu inthiam lo deuhin a rawn hawi chhuak nghal vat a. Aah englo ania, ka lehkha pakhat ka hmu zo lo a, ka lo paih tel takin ka ti a, ka han zawng a lawm ale. I va haw tlai ve a enga ti nge? A ti zawm nghal hmak a. Yashuani chuan Zeiyashuan project a khawih dawn avangin chumi buaipuia a chhuah thu chu Zenan chu hrilh a. Zeiyashuan chu Miss Hu-i project a ni tih Zenan chuan a hre chiang hle si a. Lungawi lo zetin a bawlhhlawh pawh chu a va paih leh nghal rawk a, Yeshua ni chuan, I lehkhai paih tel emaw ka ti? a va ti a. Zenan chuan, Paih tel lo, paih tel lo, tiin a luhsan hmak a. Zenan a rawn lang zawm leh a. Eight eight eight lamin an project an buaipui pum hlu hnua an rawn thawn chu a lo en chiang mek a. A lungawi ta hauh lo. A buatsaitute ko nghal turin a ti ta nghal a. Chief Lee leh Lee Nai te nen chuan beidawng zetin dawhkan an kil thap a. Zenan chuan ngawi rengin a tawp lam buaipui tuin lo thlak ringawt a, Enga tinge party e lam hi vawi khat mah min rawn loh, tunge tawpna hi buatsaih tiin a pawr ta hle mai a. Chief Lee chuan, Ah, tun hma pawhin ka ti khan ka buatsaih fo thin a, tha an tihlawm viau asin, a ti bah nuk a. Zenan chuan Chief Lee kut chhuak chuanna lehkha chu la chhuakin, Hei hi en rawh. Kawla fakna i en tawn a nih hi. Hei pawh hi Chumi fakna nen chuan a inang chiah tiin a lo hre chiang em em mai si. En tawn chawp hi ka duh lo. Chinese style in kan kalpui a, mahni ir awm chhuak ka duh. Bean shell tea hi i duh viau a ni lawm ni? A nih chuan, I hlim niin a eng ber ngei duh a, i lu ngaih niin a eng ber hi ngei duh tihna a nih chu, a ti nghal a. Chief Lee chuan chhan ngaihna reng a hre lo. Zenan chuan, I hre thiam lo a ni maw? In lamah i lo ngaihtuah ngai nih kha. Keipawh he project hi ka la ngaihtuah that a ngai, a ti ta hmiah a. Eight eight eight lamah Yeshua ni te an rawn lang ve leh thung a. Mills Hui nen inbiahin an project plan chu a pawm thu a rawn hrilh a, Yeshua ni chu phur hle mai a. A rang lama fakna tur video shoot nghal turin a lo ti a. Chu thu chu Shergu leh Sheng-a chu phur takin a va hrilh a. An ni pawn lo lawm ngei mai. Yeshuani chuan Shergu hnenah chuan, Shergu, video kan shoot huna kan mamawh leh thil tul a hman tur pawisa engzat nge company sum atangin min pek theih dawn? a ti ta a. Shergu lah chumi inren ta reng reng. Chungte chu company sum khawih chet ngai lovin, Hemi kan company chhung atang hian fakna te chu kan siam mai thei lo em ni? a lo ti thlên a. Yeshua ni chuan, Chutiang a nih chuan mipa pakhat leh hmeichhia pakhat model kan nei ngai dawn a, Mister Shu chu a hmai mawm bawk si. Nangman ti mai la a han ti a. Xiaogu chuan, Ni lo, chutiang ti chi ka ni lo, tiin an Sheng-a lam chu an han hawi phei a. Engmah an sawi hmain Sheng-a chuan, Ka ti dawn lo nia aw, tiin a thu nghal hmak a. Shergu leh Yeshua ni chuan an phakar an chhuah ta a. Brother Cheng, kan company project lian lutuk mai hi i darah a innghat ta a. Mipui tling i ni a, i mawhphurhna a ni angin i tih ngei ngei ngai ni, a va ti a. Cheng-a lah chuan ka ti dawn lo, a ti bur mai. Shergu chu Yeshua ni lamah chuan a va phun sur sur a. Yeshua ni chuan a lo hrethiam khawp mai. Brother Cheng, I hmel a tha a, i pian a nalh a. Kan company model atan chuan nang tluk zo turin awm dawn chu ang em ni? tiin a rilru hneh va tum leh a. Mahse, Cheng-a chuan an la sawm thlu zo chu ang lo. Lem ka chang ngai lo, a ti hmiah mai a. Yesua ni chuan ngaihtuahna thar tha deuh mai a nei ta. Aw, ti reng reng suh, ti ngai lo. Tu man lem chan in ngai lo. Party e kan call nghal ange. He kan project buaipui tur pawh e kan ti tawp nghal ang, a ti ta rum rum a. Cheng amang ang chuan, Kaw suh, kaw suh, ka chang ang, lem chu ka chang ang, a rawn ti ta a. Mahse ka ti dawn a nih chuan, thil pakhat phut let ka nei. Model hmeichhia tan chuan, Nangmah ni ve thung rawh se, a ti ta thung a. Shergul-a chuan lo pawmpui em em mai bawk. Shooting chu an tan ta ngei a, Chhenga pawh Rin aia deuhin a lo zei phian. An beisei piah lamah Rin phak bakin an video chu a la rin miin an lo ngai hlu phian a. Thlirtu an ngaihin mi fakna tawngkam tin reng vang chuan an lawm em em a. Yeshuani chuan intithei takin Zenana hnenah chu video chu lo en ve ngei turin link a va thawn a, Zenan chuan a han en ve ta ngei a. Yesua-ni chu a ranga rangin a call ta nghal a. Yesua-nin a han chhan chuan Zenan chu lo pawr tha ngang mai. Ka project buaipui zo loin project dang i lo buaipui daih a maw? Hetiang a nih dawn chuan a buaipuitu tur midang ka ruai mai ange a rawn ti ta nghal hmiah a. Isua ni leh cheng a haw tur chuan bus an chang mek a, chutih lai chuan mi su i rawn tlan a, Isua ni hmuh veleh a rawn ding a, Isua'n, Lo kal rawh ka thlah haw ang che a rawn ti a. Cheng-a chuan bus cart a lo ken theih nghilh hlauh bawk nen, Isua ni chuan remchanga lain a bus cart chu Cheng-a chu a pe a. Miss Hui karah chuan a va lut ta nghal a. Miss Hui chuan an video te pawh chu a test na chauh mah ni se, mi in an ngaihhlut zia te sawiin a lawm zia te a hrilh pah bawk a. Yeshuani pawh chuan, Sister Yanni, i bulah hian ka hlim viau ang tih reng ka lo ngaihtuah pha lo, tiin hlim takin an titi a. Miss Hui chuan a awmna te zawtin, Yeshuani chuan U one building ah ka cheng a tia han hrilh chiah chu. Miss Hui chu nuih zat ta tlat. Wu Wan building chu Zenan a chenna a ni tih a lo hre sa bawk nen, building tualah chuan an ding ta a. Ye Xuani chuan thingpui te in a rawn lut ve turin a han sawm a. Miss Hui chuan khawi floor ah khian ngei chen a, a han ti leh kher a. Ye Xuani chuan fourth floor ah tiin a chhang leh a. Zenan a chenna floor chiah che a ni tih a hre nghal bawk a. I he lovin thingpui in tur chuan an inzui chho ta a.